Machinzwa chimbangambanga cheshuga idemodhela yeshuga idemodhela yeshuga haiwa ndova ndega ndichazvizwira kanemi chemungarwira hapana uye kutaura taura hakuna kunaka hakuna anabasa ye zvakadai zvikazodai murova kuti nditese aiwa tiri toriti mangoma tiri kutorova ndanga ndiri kunyika yesouth africa four years ndakatodzoka gore rapera inini ndakatouya neumwe mutakunanzva wekuti manga musingakuzivi kuti ndo zvandaa ndichiita ikoko saka muchaona pamavhidhiyo pamwe pacho makatombonzwa but maifungiza kuti kunyepa wezi vamwe wainzi hei hakuchina chichichi munhu uya achaimpi munhu uya akatofa aiwa ndini ya kusouth africa ndakaita two albums imwe yacho yakanzi ngawataure zve imwe yacho yatapedzisira iyi yakanzi pasi pezu e, ndo pane mavhidhias atakatokugadzirirai hatoda kuti muone eh, first line up yebhendi zvama muchingoziva ipo paya paya chimbangambanga chacho chajonzo aripo mazibanikisoni varipo zvakare tafara masunungure varipo sanadhikatsande aripo mwana murehwa aripo babagidza varipo vakomana vanorowa mawaya zvekurovesa zviyazvi nevakomana vari kurova majaivi zvekuinda zvekuseri kwekuseri ukama hwangu nemamwe maartisti wakabati mhoryo wakabati hwe zvakambajeka e, tinotoitawo mashows nemaartisti akati wandei vane mukurumbira nemamwe maupcoming like nana mukoma like macheso baba shero ah, vandi pamashows akati wandei baba nikora zakaria tinoita mashows tese zvakare sulu tinoita mashows tese ana mutambi tinoita mashows tese e, nevamwewo maupcoming vana dr stavo wekubudiriro uku nevamwewo vembira tinoita tese zvakare vakangosiyana siyana nevemadhanzo nevekumozambique hatisarudzi inyaya yekuti hapana asingado kutapirwa munongoziva kuti shuga inodiwa pese pese kumahwindi mumba magweja mumba mabhiridha mumba maheadmaster mumba maofisa chero nemumba memapostori fanika kumapostori wese ndo ari kunyanya kupedza shuga tapi tapi ega ega but haiperi shuga yakadira yaka yakazara all over zimbabwe shuga iri kudiwa and tiri kusuplya kwese ofa tine project yemanzi inowanikwa pana pasi pezuva pane songo inonzi piki nefoshoro zvomondibatira piki nefoshoro ndichiri mupenyu zvomondibatira piki nefoshoro ndichiri kurarama iri kuya piki nefoshoro ndo yatakatopedza nezvamunonzwa imi ndimi mega munonzwawo zvandisinganzwiwo yowe takatopedza then pane latest album zvakare iri kuuya zvakare Eh, pane mhanzi dzatakatokupedzerai kudhara tangosara kutokupakurirai chete chete chete ndo zviripo tiri kupai album tokupai mavideos nguva imwe chete svikamukirisa tapindwa chete ya zvamanga mamboona takati zii zvamambo chichema chema nazvo zviya zviya e, tanga tichigadzira platform yemarketing strategy sezvo imimi makawe nekunzwawo nezvepairesi kuvaimbi e, kwemakore akati wandei muimbi akasvika pakuita sekuti atoparara nenyaya yepairesi asi nemamaneja zedu netekinoloji yako mazuva anawo tapedza zvese izvozvo vari kutiitsigira vari kutsvaga ngoma dzedu mapurojekts edu endai paintaneti shuga shuga tauringa manjokota e, kuti jo kuti jo kuti jo kuti jo kumagitari kuti jo ndokubasa kuti jo aiwa kutongoti wana ipapo ndapota mafanzi eshuga ndapota mushuga imomo mukaona umoona chibhera ichiuya chiya chisaini chechibhera chingosei mangotodzva mangochidzvanya mangochibaya munonzwa zvichinoita munenge matotsigira musambo wenyu weshuga munenge matopinda mutapitapi ndinokutendai imimi vatsigiri mesekani imi